Tisaɛdiyen igad itebɛen abrid n swab, ileḥḥun s lqanun n Ṛebbi. Tisaɛdiyen, wid iḥerzen ceheddat-is, wid i t-ittqelliben s wul akk, ur nxeddem ara lbaṭel, lameɛna ileḥḥu nnig iberdan-is. Kul ktiba i d-yuha Rebbi tenfeɛ i ttɛalim, i uḥeqqeq, i tuzma, i ttarbga di lḥeq. I wakken ad ittukkemel bunadem Rebbi ad as-izmer i kul cɣel lɛali. Awal-ik a Rebbi d lmeṣbaḥ i yiḍarren-iw, d tafat deg ubrid-iw. Wid itteklen ɣef Sidna Ɛisa am umeslek-nsen ittwekteb fell-asen ṣṣfan-agi ɣef sebba deg wawal-iw. Meqqret lɛafya n wid iḥemmlen lqanun-ik a Ṛebbi, ur izmir ara acemma ad ten-isseɣli. Awal n Ṛebbi ad yili d leǧwab i win ibexsen lmumen-nni ittekklen ɣef awal n Ṛebbi s lkmal. Lektibat iqedsen zemren ad k-rren d aɛeqli i leslak s laman ilan di Ɛisa Lmasiḥ, imi d Ṛebbi iman-is i ten-ihwan. Ataya wayen izmer ad yuɣal win ittekklen ɣef awal n Ṛebbi, ittaf deg-s lefṛaḥ-is. Amek yezmer bunadem ad issen ma yella eh, wayen yessel akkagni d awal Rebbi d tidet? Ittwakteb ula yiwen ur issin leḥwayeǧ Rebbi ala s Ṛuḥ Ṛebbi. Bulus ilan d rraṣel n zik yenna-d Nekni ur nqebbel ara ṛuḥ n ddunit, lameɛna ṛuḥ i d-ikkan sɣur Ṛebbi, Iwakken ad nissin leḥwayeǧ i aɣ-d-ifka Ṛebbi s nniɛma, yenna-d, Nheddeṛ ɣef leḥwayeǧ-nni mačči s imeslayen i yesseḥfeḍ leɛqel n bunadem, lameɛna s imeslayen i yesseḥfeḍ Ṛṛuḥ. Nfesser leḥwayeǧ ubrid n Ṛebbi i medden ileḥḥun s Ṛṛuḥ Lqudus. Ula yiwet cira n lektub ur telli d ssebba ur tterǧem weḥd-s, ala xaṭer lebɣi n bunadem deg leɛmeṛ ur d-iwwi cira sɣur Ṛebbi Lameɛna imdanen, imi tettwaḥres Ṛuḥ Lqudus, heddren sɣur Ṛebbi. Ṛebbi yumer-as i yenbiy n zik, Ṛuḥ, tura, aru ayagi deg yiwet n ktabt, i wakken ad yili cchada n dayem i wussan ara d-yasen. Nessen d aḥqiq, imeslayen akk n Ṛebbi ttwajerrben di times, d taziba n wid akk itteklen fell-as. Lumuṛ Ṛebbi d tidet, qeɛɛden i dayem, ttuqmen tidet d ttwab. Awal Ṛebbi idder, leḥcic isɣer, ajeǧǧig isseɣlay. Lameɛna awal Ṛebbi ittdumu i dayem, awal-nni d awal n Inǧil i awen-ittwaxebren iḍ-agi. d taktabt n lɛaǧeb. Mačči n yiwen useggas i yettwekteb, yerna d taktabt idumen akteṛ tiktabin meṛṛa n ddunit. I lebda n dunit, armi ɛeddan alef u xemsin meyya iseggasen, Ṛebbi iwehha-yasen i waḥed ṛebɛin irgazen. Nutni ketben ayen i qeblen sɣur Ṛebbi s tazmert n Ṛuḥ Lqudus. Awal-agi yettwekteb zik di tlata timeslayin, messeḥ ttuterǧmen ɣer waṭas n yimeslayen nniḍen di dunit, ula s taqbaylit s taɛrabt. Sidna Ɛisa yenna-d, Tettqellibem lektub ala xaṭi tɣilem yis-sent ad tesɛum tudert n dayem. Dɣa lektub-agi cehden fell-i? Ayen ilan di lektub, isken-aɣ belli Sidna Ɛisa ittuceyyeɛ sɣur Rebbi i wakken ad isellek at ddunit seg ddnubat-sen. Lakin yenna-d Sidna Ɛisa, Tettawgim ad d-tasem ɣur-i i wakken ara tesɛum tudert? Win i yugin ur neqbel ara imeslayen-iw, ila win ara igezmen fell-as asangaru. Awal-nni i heddreɣ d win ara igezmen fell-as. Win iḥaqren awal, isexṣer iman-is. Ina-d Sidna Ɛisa i wigi, Tɣelḍem imi ur tfehmem la lektiba, la tazmert n Rebbi. d lḥid iɣen izmer iqedaɛa aktar bu lbaɛḍ iskin busin imawen ikeččem alma d lefraq n terwiḥ d ṛṛuḥ ittmeyyiz ixemmimen d ṛṛay gul Inna-d si Ɛisa, imeslayen i awen-nniɣ atnaya d ruḥ d tudert. Awal yu i d-inna Rebbi ila am times, am ufḍis ittruẓun aẓru. Si Ɛisa inna-yasen i wid yumnen yis, Ma tettdumum deg wawal-iw, kunwi d tidet d ṭṭulba-w, ad tissnem tidet, tidet ad kent-terr d iḥerriyen. Ma tzedɣem deg-i, Imeslayen-iw zedɣen deg-wen, sutret ayen irkul ay tebɣam, ad awen-ittunefk. Ma yezdeɣ deg-neɣ awal Rebbi, ad nesɛu tazmert ad neɣleb cciṭan deg ddunit. Amek i yezmer ad izdeɣ awal Rebbi deg bunadem? Amezwaru, d awal-nni i izemren ad k-yerr d aɛaqel i leslak. Akken ay teqqareḍ awal Rebbi iddren, Allen n leɛqel-ik iderɣlen s ddnub ad walin, ad fehmen s tazmert n Ṛuḥ Lqudus belli leslak ikka-d sɣur Ṛebbi. Ur yezmir ara bunadem ad yerbeḥ leslak s lḥasanat. Akkenni, mi ara tɛaqleḍ abrid n leslak, Ṛebbi issefhem-ak s wawal-nni belli yessefk ad tḍeggreḍ mkul lwessex d zziyada n leqbaḥa, ad tqebleḍ s wanuz awal-nni. Amek ara yesfi ilemẓi tikli-ines? Mi ara iqraɛ iman-is s wawal Ṛebbi, imiren iṣfa bunadem-nni, akken i d-inna Sidna Ɛisa, Teṣfam s wawal s i kun-xebreɣ. Acu d awal-nni i aɣ-ixebber Sidna Ɛisa? Inna-d, Ad tissnem tidet, tidet a kun-terr d iḥerriyen seg ddnub. Sidna Ɛisa yusa-d ɣer ddunit ad isellek imednuben. Qqaren-aɣ lektub, nerni-t di nniɛama d tmussni n Ɛisa Lmasiḥ ameslak-nneɣ. Awal n Ṛebbi yezmer ad ken-ibennu akken ay teqqarem deg-s. Win yesɛaycen s uyefki ur yesɛi ara tmussni n wawal n lḥeqq, imi-t mazal d llufan. Lameɛna lmakla iǧehden i tili i yirgazen ikemlen, i wid yesɛan leɛqel izemren s tanumi ad meyyzen s leɛqel-nsen ayen ilan lxir d wayen ilan ccer. Leɛqel-agi ittas-d kan i win iqqaren awal Rebbi kul ass. Mačči kan i yemɣaren idan aṭas ayagi deg ubrid Rebbi, lameɛna ula i yilemẓiyen iqqaren awal Rebbi s lefraḥ i t-iqeblen s lebɣi, akken i tetten lmakla-nsen kul ass. Akkagni kan ara yeǧhed bunadem di tikli-ines, di laman i yesɛa deg Ɛisa Lmasiḥ, Mselek-is. Akken yettwekteb, bunadem ur yettqewwit ara s weɣrum kan, lameɛna s mkul wawal i d-iffeɣen deg uqmuc n Rebbi. Awal n Rebbi yettunefk-aɣ i wakken ara nǧehhed di laman-nneɣ. Ittunefk-aɣ diɣen i wakken ad nesɛu lehna Rebbi mi tewɛer ddunit deg s ay nezdeɣ. Yenna-d Sidna Ɛisa nniɣ-awen imeslayen-agi i wakken ad tesɛum lɛafya neɣ lehna. Ad tesɛum diq di ddunit, lameɛna ẓewret, nekkini ɣelbeɣ ddunit. Ṛebbi yebɣa ad ncehhed ɣef laman-nneɣ s tikli n lɛali zdat wiyaḍ. Mi ara yewɛer lḥal fell-aɣ, nezmer ad naf lefṛaḥ-nneɣ di lweɛdat n Ṛebbi yettilin deg Wawal-is. Yenna-d, Nniɣ-awen leḥwayeǧ-agi, i wakken lefṛaḥ-inu ad izdeɣ deg-wen, lefṛaḥ-nwen ad ittukemmel. Igenni d lqaɛa ad fennun, Lameɛna awal-iw ur ifennu ara. Deg wawal n Ṛebbi ad ttwafen leḥwayeǧ meṛṛa i as-ilaqen i bunadem i tikli-ines. Akken ay nesla ayagi, kul lektiba i iwehha Ṛebbi tenfeɛ i ttɛalim, i uḥeqqeq, i tuzma, i ttṛebga di lḥeqq, i wakken ad ittukkemmel bunadem Ṛebbi, ad as-izmer i mkul cɣel lɛali. Cehdeɣ i mkul win isellen imeslayen n Cira n tektabt-agi, ma yerna-yas walbaɛḍ kra lḥaǧa, ad t-iwwet Rebbi s lmuṣibat yettweketben di taktabt-agi. Ma yekkes walbaɛḍ kra lḥaǧa seg yimeslayen n tektabt n Cira-agi, ad ikkes Rebbi amur-is seg ṭṭejra n tudert d temdint iqedsen yettweketben di taktabt-agi. D aseɛdi win iqqaren d wid yeslan imeslayen tektabt-agi, yerna jemɛen ayen i ketben deg-s. Ṛebbi ur iḥekkem ara ɣef win ur neɣri wara. Ama neqqar, ama nsell s imeẓẓuɣen-nneɣ, win ittaɣen imeslayen n Ṛebbi, ittwafen di taktabt-is. llan d iseɛdiyen, lameɛna i win yessnen ad iɣer, yelzem-as ad iɣer kull ass di d lektub i wakken ara yuɣal d bunadem ikemlen deg Rebbi, bunadem izemren s tazmert n wawal Rebbi yellan deg-s ad ixedmem kullec ɣur lɛali. Amin.

Rabaḥ yebɣa ad isel diɣen ɣef leḥbab-is merra i xedmen sirvis-nsen d lɛesker, lok ɣef Ḥakima i zedɣen deg lbeyyeɣ. A kun-ibarek Rebbi merra! Awfan zemreɣ a kun-yesneɣ a iwakken ad sellmeɣ fell-awen udem ɣer udem, lameɛna ɣer yiwen wass ncallah.

Ad tafem nnubat-agi merra ɣef onde moyenne de 105 mètres. Ḥsiset i ṣṣut n lḥuriya, mkul ssebt ɣef lṭnac ɣir rebɛa deg yiḍ i Lalgeri, ɣef lwaḥda ɣir rebɛa deg yiḍ i Fransa. Dɣa, nnuba n lexbar n lxir tettili mkul ssebt ɣef lɛecra ɣir rebɛa deg yiḍ i Lalgeri, ɣef lḥdac ɣir rebɛa deg yiḍ i Fransa. Ma ɛejben-awen nnubat-agi, ktbet-aɣ iwakken ad ken-ceggɛeɣ kra n tektabt, n inǧil, Yerna kra n leqraya deg wawal Rebbi ma tebɣam ad kektbet s taqbaylit, s tefransis neɣ s taɛrabt ɣer ladres-agi, Boîte postale 102 38 Grenoble France, ad ɛawdeɣ s taqbaylit, Tabwaṭ n tibratin meyya u zuǧ tmanya u tlatin